Gadewch i fi eich cyflwyno chi i gêm arbennig iawn. Mae Never Alone gan Upper One Games yn gêm blatfform yn serennu merch o'r enw Nuna a llwynog bach yr Arctic. Wel, dim byd newydd iawn yn fan'na, meddech chi, ond... Lle mae Daf di mynd? Moch, mae di bod yn dal fi lawr am rhy hir beth bynnag. Y peth arbennig am Never Alone ydy bod wedi seilio ar fytholeg a thraddodiadau pobl frodorol o Alaska, yr Enupiaq, Mae hyd yn oed yn eu hiaith nhw, efo isdeitlau Saesneg, rhag ofn bod chi wedi colli gafael ar eich Inupiaq ers dyddiau ysgol. Ond dim jyst rhyw antur bach ffwrdd â hi sy' 'ma. Fyddwch chi'n datgloi clipiau fideo yn ystod y gêm fydd yn dysgu bob math o stwff i chi, Am fyd yr Inupiaq. Ia, glywsoch chi hwnna'n iawn. Gêm addysgiadol. Pwy sa'n meddwl? Nid yn unig ydy o'n lot o hwyl, ond mae hefyd yn ffordd berffaith o'ch cyflwyno chi i ddiwylliant newydd hanner ffordd ar draws y byd. Mae'n gwneud chi feddwl, deg gwir.
A gei di aros fan'na a meddwl amdano be ti 'di neud.
Problem, Daf? Fi ddim eisiau siarad amdano'r peth. Be oedd y sŵn? Fi ddim eisiau siarad amdano'r peth.
Mae'n gwneud chi feddwl, deg gwir. Pam 'dyn ni yng Nghymru ddim 'di neud yr un peth? Ei, fy lein i oedd hwnna. Ie, ymddiheuriadau mawr, Elidir, ond amser i Dadi siarad nawr. Hen bu ni sylweddoli bod y model cynnar o ariannu gemau yng Nghymru ddim yn codi'r un diddordeb ar gyfer y cynnyrch. Ti'n nes ti nawr? Dwi'n pwdu.
Pwynt cryf a threiddgar y lider, diolch. Be sydd angen yw troi at deunydd sydd efo sail parod a dilyniant cryf. Mabinogi. Mabinogi! I can't work like this.
Mabinogi. Reit, grêt.
Nawr bod gen i voiceover i fi fy hun, allai siarad o'r diwedd. Mae yna sawl cwmni di trio rhoi gêm taclus am y Mabinogi at ei gilydd. Er enghraifft, gêm MMO hollol bizarre gan Nexon o'r enw Mabinogi. Ond does bron dim elfen o'r Mabinogi ynddi, yn hytrach na'n defnyddio mytholeg y Gwyddelod cynnar. Ohoho, top of the morning to you! Ah, ffff.
Ond hyd yn hyn, does neb di ail-greu y straeon yn eu cyfanrwydd nac yn yr iaith wreiddiol. Fiddle-dee-doo, fiddle-dee-da, Guinness! Guinness! Guinness! Someone get my agent on the phone, now! Os dan ni am wneud gemau cyfrifiadur ein hunan, yna rhaid i ni gynnig rhywbeth sydd o werth i'r byd yn ein iaith ein hunan. Felly, pa ddeunydd arall gallwn ni droi i fewn i gêm?
Come on midfield. Be?
Be leader, ti sy? Be wedest ti?
Sa ni'n gallu neud gêm bêl droed yn iwsio cymeriadau come on midfield. Be, neud e bob blwyddyn fel FIFA neu rhywbeth fel 'na? Ie, wel ma' 'na gymaint o repeat o come on midfield ymlaen beth bynnag, sdim byd newydd fan'na. Alli ti cael Call of Duty Hedd Wyn Audition. Ie, ac efo canmlwyddiant i farwolaeth o'n dod i fyny, pa ffordd well o dalu tin, gei ddeud fo, na hynny? O, beth amdano fighting game wedi seilio ar y llyfr Stafell Dirgel?
Ie, dwi'm yn gweld unrhyw broblem efo hwnna.
Brenshach a breision, beth mae hi 'di 'neud nawr?
Ond ar nodyn bach yn fwy sobr. Os oes gan bobl frodorol o Alaska yr egni, y brwdfrydedd ac yn fwy na dim y gallu i gynhyrchu gêm fel yna, yna dwi'n siŵr fedrwn ni, fel Cymry deallus, wneud yr un peth.
Ie, bach o newyddion drwg, mae swper ni 'di mynd. Yy, sut nath hwnna ddigwydd? O'n i'n meddwl bod chdi 'di rhoi dy swper yn y pantri. Ie, wel, gesa lle nes i roi'r gath.
Angofiwch be' ddeudis i am Gymry deallus, ie?